I'm so happy. So ndine nyaya nhasi. Nhasi yakati rebei. Um, and I have wifey behind the camera as usual. Wifey, say hi to the people. Hello. Right, ndisingapedze nguva, don't forget to subscribe to our channel and continue to view, share, like, muisawo macomments enyu mucomment section. Ndakupinda munyaya yedu yanhasi. Yakati rebei, yakanzi kumberengwa kune vamwe mbuya vakashaika vaita zvekurapa vana Nekuuchika madzimai kuti aite pamuviri, mbuya pavakashaika, panhamo pavo pakauya vanhu vakawanda kunyanya vanhu vaibatsirwa naambuya ava. Vanhu vakabva kunzvimbo dziri kure vakawanda Zimbabwe kunzvimbo dziri Zimbabwe ava vainge vakagadzira vaive nembiri yekubatsira vana zvese nevakadzi vasingaite mimba. Kubatsira vaibatsira havo vasingaite Kubatsira vaibatsiravo zvemashuwa vanhu vari panhamo pakatanga kurwara vana 5 two vakafira panhamo ipapo vana vakarwara nevakafa vese vari pasi pe 3 years iyi number ndeye vana vaive panhamo chete kune 9 vaive vasiri panhamo apa Inzwaika Zimbabwe, vana vese vaifa kana kurwara, vana vakaita zvekuuchikwa kana kumborapwa nemufi. Number yese yevana vakafa i 11. Havana kufa havo zuva rimwe chete. Vanhu vakazozviona kuti zvinhu izvi zviri kuitika kune vanhu vakambobatsirwa nemufi chete. Munhu akazodedza mubatsiri munhu akambobatsirwa nemufi. Mwana wake anga achiri mupenyu asi akatya kuti zvinogona kuzosvikawo kumwana wake. Mubatsiri akatobva kuHarare kuenda Mberengwa. Chokwadi chakaburitswa mubatsiri ndechekuti mbuya vanova mufi vaibatsira ava pavakaziva kuti vakuda kufa vakazama kupa mwanasikana wavo masimba. Pazvaiitika izvi mwanasikana ndiye akazokanganisa mhiko. Zimbabwe, zvinonzi mbuya vakaudza mwanasikana wavo kuti mazuva angu aswedera panze pamoto ndopacha pandochengetera padota apo ndoo pane zvinhu zvangu pasi pedota iroro pane gate rakachererwa pasi randinoshanda naro mwana wese anobatsirwa pano anopfuura nepadota chero akaenda kure kupi anofanira kuzouya opfuura nepadota Mhuri yeZimbabwe, mwanasikana akaudzwa kuti anofanira kuchengeta dota kumba kwake akanzi anofanira kuita six days achitora dota raanenge abikisa achiisa musaga mumba make. Kana pakwana six days, otora dota riya oenda naro padota ramai vake rine gate pasi osanganisa dota rese otora dota ipapo oenda naro kumba kwake akanzi kana adaro anenge atotora masimba ekubatsira vana mwanasikana akaita saizvozvo achigara kumba kwake akaisa saga remadota mba kusvika murume azobvunza kuti dota nderei mukadzi akavhara vhara nyaya mukadzi anova mwanasikana uyu nemurume wake Vane bhaketi riri mumba ravanoitira weti manheru. Murume akazoona weti yavanoita ichidirwa musaga riye remadota. Paakazviona ranga razuva rechifour madota achiiswa mumba. Apa ndipo pakapotseka mhiko yese. Murume akatora saga remadota akaenda naro kwemubatsiri. Eh ndonyaya yatinayo eh don't, don't forget to subscribe kusubscribe kwakakosha anyways let me continue nyaya yacho so murume akatora saga remadota ndokuenda naro kune mumwe mubatsiri wemunzvimbo iyi asi akatanga aenda naro kumba kwavo ndokwaakapiwa idea yekuenda kumubatsiri kwemubatsiri kwakaendwa hapana chaakaonekwa mubatsiri akaona hutsi akangoti hapana zviripo pasaga iri asi risiyei pano Saga rasiiwa kwemubatsiri, mukadzi kumba akasara achitsvaga saga akarishaya. Akabva atora rimwe saga rekuisa madota. Pa six days dzaakapihwa achiisa dota mumba paive pasara two days asi apa anga akufanira kutangidza patsva sezvo saga rakange ra- rakange- rainge rave ne four days ranga raenda. Iye haana kutangidza aangotora two days dzanga dzasara achibva aenda kumba kwamai vake nesaga riya. ndokudira madota amai vake uku ndiko kwakava kukanganisika kwemhiko madota akadirwa akaita two days chete kwete six zvandiri kutaura izvi zvakataurwa nemubatsiri mwanasikana wemufi achipedza izvi akatora dota akaenda naro achizviti akutobatsira akatobatsira umwe mwana asi mwana iyeye haana kupedza three days achibva afa zvandiri kutaura izvi zvakaitika mbuya vaibatsira vasati vafa asi havana kuzoita mazuva avo vachibva vafa pakafa mwana vakabatsirwa nemwanasikana wavo hapana kutora mazuva akawanda mbuya vaibatsira vachibva vafawo pavakafa havana kunge vaziva kuti mwanasikana wavo akanganisa mhiko pakudira dota retwo days kufa kwavo ndiko kwakabva kwabuditsa pachena pane zviripo zvakanga zvakanganiswa gate remufi Gate nemufi rakakanganiswa pakadirwa dota nemwanasikana mbuya vachifa zvinhu zvese zvakabva zvadhakwa. Pakafa pavakafa ndipo pakatanga kurwara muka nekufa vana vane 3 years zvichidzika. Tsananguro idzi dzakataurwa nemubatsiri. Apedza kupa tsananguro akazoti zvaakaitika kuti vanhu vabatsirwe akasiya ataura kuti Uyu mwana wemufi zvekubatsira haazvigone amai vake ndovaibatsira kubva zuva rabva mubatsiri pamusha hapana mwana ati afa kana kurwara izvi zvaane 12 days zvaitika so uh, pardon my reading but that's the story that we had today mnongoza kuverenga shona but that's the story so Generally, in summary, zvikunzi vana ambuya vaitobatsira zvekutonyatsogona kubatsira and then vakufa so probably not vaitobatsira vanenge vaitoziva kuti ndaoita se ndakuda kufa ndobva vasiyira mwana wavo mhiko dzavo dzekuti vagone kurapa eh, mwana wacho ndobva azokanganisa mhiko dziya dziya because aifanira kuzviita secretly murume wake asingazvizive zvakazokonzeresa kuti mbuya vaibatsira eh, pavakafa vana vaibatsirwa nambuya vamwe vacho vakabva vatanga kutofawo neuwandu hwavo ikuita kunge fiction but inyaya dzikutoitika muno muzimbabwe eh, i think right now i have to engage my person behind the camera what do you think babe nyaya iriona sei inotyisa hmm. inotyisa pagaya kuti vana kavana ndi vanonyanya kurwara rwara and vanoda mm. kubatsirwa ende sometimes kana mwana arwara katotraya zvese kuti tingoona kuti mwana abatsirika apa tee tingazivi kuti vana kwatiri kumwe kwacho kwatinozoenda kune kutori nemhiko dzakasimba dzinenge dzakabatwa ikoko because anzi type yevana vakazofa pakafambeya vetu mm. pane vakaita ambeya vaita zvekuuchika vakaita zvekuuchikwa vakafa nevana vanga vasinombouchikwa vakangouya vachizongobatsirwa thats a very sad premonition yakasangana nevana ava and its been 12 days nyaya yatoitika muno muzimbabwe kubatsira kuita mbuya ava iwe sekuona kwako kwakuri kuri straight straight here kwakuri Why, what was the reason for gate vaigara pasi exactly plus sei vaita zvimhiko dzavo nemwana wavo dzisingafanira kuzivikana nemurume sei zvine zvine twumhiko mhiko mukati hmm. uye sei zvine kuka kuzofiwa fiwa mukati exactly hmm. apa zvine weti weti mukati so that's the story that we had for you today pindai mucomment section mutiudze kuti munoona sei panyaya yacho and please don't forget to subscribe thank you